Bir zat toşt aýdym hüjre metjit eken. Sepem durna illim bolýanka hüjre köçe diýdiňmi? Ey bira gelýä.
Äbi sepem. Metjide garyp metjidiň mamlap bir aýdym kam. Ugur Bäherdene sagat üçe ýigrimi minut bar. Ukudan galyp kritiçeski ýagdaý gitmeseň bolanok. sögüşipdirler. Ownuk zatdan uly mesele döräpdir. Aý düşündirdiler, has hiç kim aýdyp bilemok dogrusy. Ertir Halyt Serpaý toýumyzam bar, onda da çykyş etmeli. Onda da ukudan galsagam, iki sany kalpy bollugyndan ýaraşdyrmaga elimizden gelenini etmäge barýarys. Dowamyny göräýmesek, näme boljagyny. Gyzam jaň alanok. Onda da salgy boýunça, ol hem Bäherdeniň obasy eken, Durun obasyna barýas. Gitdi gün. Obaň başyna geldik. Oglana jaň edýän. Alo. Sepem şo Duruna geldim bolýanka hüjre köçe diýdiňmi?

Gowşuryp, gyzyň özüni görkezmez söýene. Her gün bir sebäp tapýan güldürmäne, gül bermäne. Sen gowy hemmelerden diýse diýsin.
Oýun etdim o. Güjük dedim ha gorkýan zadym. Güjük, güjük diýende türkmeniň alaw aýtyndan gorkýan diýen. Daýow da bit, ýöne ondan beterem. Gyz, jaň alanok, diňe sms ýazyşýa ony. Göwnüme bir hili çylyk gidýär. Bir zat ne to şu aýdy men bilýän. Sebäbi bundan öňki duran ýazgymyz bar-a. Garagandy da. Garagan diýen ýalakda gije sagat 4-den 5-den işe biz obada aýlanyp ýörüs. Birine gül bilen mişka berjek bolýas. Hücre köçede hücre bul aslynda hücre metjid eken, metjidiň hem köçesi diýilýän eken. Has anyk salgyny aýtmaýyn, oba kiçi aýyp bolar. Gelmäň özüm bararyn diýen. Doganym turýardy. Öýünde biri turdy öýden. Şu agajyň ýanyna garaşaýdy.

Gaçan bolýarlar o gallar o. Hemme gallar o atyr atyr gallar. Meçide garyp, meçidiň mamluk baýdam kam. Niýetim o bar o. Dowany partikada görkezer. Diňe topda durýan kimdir öýdýäňiz. Hacan tanyşdyrdy kara Soň sen özüňem ýitdiň dämi adam. Gep köpeltýär.
Aýnule sen senä düşdüňä bilýäňä. Tans etmän aýdym aýdyp bileňokma. Şunuň üçin aýyp şaý.
Ada degişli şo. Dis bolýamy ýa. Toý sema diýeňde göz öňüňe gelýän. Diňe topda durýan. Kimdir öýdýäňiz. Arsi. Aýdymlary diňläliň.

Birinji sorag Arsi Mikeý nädip tanyşdyňyz we nirede? Özi aýtjak sen aýda başyny.
Haçan we nirede näçede? Iki müň on dördünji ýylda agşam sagat dokuzda studiýasyna bardym. Dokuzda.
Dokuzda Kakajan tanyşdyrdy Kara. Kakajan Rejep.
Agşam aýdym almana baramda ine täze oglanjyk gelipdi. Şo wagt işleşip başladyk Arsi bilen ondan nesibämiz. Edil şo wagtlar belki neme etmedi, bolmady bolýan ýöne indi Dewçka lýet aýdymdan başlap. Ana şo. Näçinji ýyla şu Dewçka lýetin?
2019-my? Ha, şo töwerek. 19, 20 şo töwerek. Şondan ha, 21 ho. 21 mi ýa? Oho. Aý diýjek bolýam, şol aýdym hit bolup başlady, ondan aşyn, ondan soň ýer ýer aýdym geldi. Garaz, ýöne tanap başlan 2014-nji ýyl bismillah şoň bir iş ýap Ginemeç başla başlajak wagty da indi ädim ädim edip ýöne soň sen özüňem bir gitdiň däme arasynda gitdiň. Soň kaçan geldiň sen özüň? 18-de 17-de geldiň. 14-de geldim. Geldiň.
2 ýyl işledim.
Onu gep köpeltdi. Ors aýdymlaryň içinde ilkinji hit bolany Mikey sen edip berdiň diýip bilýän, olam Zewçka leta, dogrymy şol? Ola şo baradaýdy. Zewçka leta aslynda başga bir oglana işläpdim aslynda. Ondan oňa aýtdyrjak boldum bolýyn, orsça bilýärem bolýyn, bir hili aksent bar gelişmedi. Hmm. Oturmajagyny o özem düşündi. E bolýa başga bir zat edäýerse muny. Şunýa şunýa diýdi. Soň arsy gözegim öýledi. Arsy orsça bilýär, nemes aksent ýok, gül ýaly şuňa aýtdyrarlar şuny diýip. Oňa diňletdim arsam halatdy, daway daway diýip. Şeýdip bunu çykardyk bolýyn. O hemme zat ýerine düşdi. O hit boldy. Ors tarapa da gitdi, taýlarda da diňlendi. Wobşem ýerine düşen aýdymlaryň biri. Aýnura sen sen hem düşdüň-ä bilýäň-ä. Aýnura hem glawny giro. Ondan soňam ýer be ýer. Ondan soň ýer be ýer gitdi.
Aýdym. Hemme zat ýer be ýer. Ha. Hemme zat ýer be ýer aýdymda nakyl sözler bar-da. Üç ýürer kerwen geçer, ertirin näme boljagyn kim biler. Şony aýdyma nädip kapyýalaşdyrdyňyz? Özüň temany aýtdyňmy ýa siz teklip berdiňizmi şony aýtyp beräýde ýaman gyzykly şo. Men studiýa gelýän-ä, lýuboý studiýa barýan, maňa bir gowja zat edip beriň diýen, gowy aýdym döredip beriň diýen, bul tabşyrýan gaýa. Hit bolaýjak bir zat edip beräýdi. Şu gezek, şu gezek Mikeý şeý diýdi daga, ýöne söýgi barada ýazmaly, bir durmuşa görä bir zat ýaz. Hawa, söýgi barada etmäli diýip, şol sözüni neme Saýit Ylýasow diýip bir oglan bardy. Onnoň şoňa ýazdyryp neme hemişe söýgi barada ýazylýada aýdymlar welin imенно şu şu sapar dawaý nakyl zadam ulanyp aýdymda üýtgeşik bir zat edeli zat diýip şeýdip şol aýdymy döretdik i muňam sesine kak ras oturar ýaly edip ýaňky gygyryp aýdanda çotky oturar ýaly etdik i olam diýşimiz ýaly boldy hit bolup ýerine düşen aýdymlaň biri Elhamdullah şondan soň ýöne kän nakyl ulanyp başlady öýdýän aýdymlarda
menmi hawa ýok ondan soň diňe bir aýdym ulandyk onam ine Düýnjük çykardyk. Bismillah agam ikeý bilen duet etdik. Soňky hit aýdymlardan ýürege düşmäň diýseň ýerine düşdi. Hem söýgi hem gynançly. Başga aýdym boldaý şoň döreýşini aýdyp beräýiňdä özümede diýseň gyzykly. Käbir moment bolýar söýgüde teje bilýäňmi? Söýüşýärler, oguruşýarlar gapdan hökman sokulýarlara bilýäň. Şu näme diýselerem näme şo erbet diýsinler gowy diýsinler şo Söýgimi söýgi düşünýäňmi? Indi şo nime edip men-ä şony pikir etdim düşünýäňmi? Şo ideýa geldi. Ýöne ol aýdymyň baş, ol aýdym ýok, garaz näme diýjegiň däl. Syrawno şo meňki bolýa diýdiň şol düşünýäňmi? Es nesibede bolsa şo gowy şu syrawno meňki ýürege düşmäň, çekiň eliňizi, näme etseňizem peýdasy ýok. Söýýän Meňki. Düşündiňmi? Ýöne ol aýdym aslynda başga bolýar bolmaly. Love story. Love story aýdym bolmaly. Zakaz o. Düşünýäňmi? Soňunda love story aýdym diýdi bir arsy bolýar. I işe başladyk. Keň düzýände bu aýdymy garmoniýasyny etdim, keň jaşyny düzüp başladym bolýa. Owadan keň gelip başlady. Bunam bar-a indi love story ekeni. Gabat gelenok-a bunda. Menem buny sypdyrmaýyn, şo durşuna goýbereýin. Nähili aýdymam bolsa edeýin diýip, dynyndym bu aýdymy. I Şo şol aýdym karoçi owadan aýdym boldy aşada jaň etdim eý brat şeýle love story aýdym diýýäňä edip başladym şun ýaly başga zat boldy ýöne şulam saňa gerek zat şuny çykarsana ýaşy diýip maslahat berdim bulam dawaý çykaraly çykaraly diýip. Resk Annemere çagyrdyk sözlerini kömekleşip. Sözlerine Mannebret daş etdi. Ýerine düşen aýdymlaryň biri bolýar. Düýn. Täze aýdym çykardyňyz. Ýaman niýet bilen gapydan giren, ýagşy niýet bilen gapydan çykyn diýen. Hawa, saňa-da degişli şo. Dis bolýamy ýa birine gönükdirilenmi? Ýok, ýok, ýok.
Ýok, aýdymyň sözlerini diňleýäň-ä, adyňy güni ýatyp alamak, hakykatdan sözler degişli özüňize. Azap çekýän, yhlaýan siz ýaly işleýänem ýok-a diýýän men-ä sistemada. Onnoň ýene şoň dörüşde iň süýji ýeri aýdyp geçäýiň. Ýaňky sözi Ýaman niýet bilen gapydan giren ýagşy niýet bilen gapydan çyksyn sözi aslynda Gurbannazar Ezizowyň sözi aslynda gapydan däl-de işikden bolmaly şo ýöne aýdymda gapydan diýeňde owadan eşidilýär diýip şony şeýle goýduk köp kişi ýalňyş diýmegem mümkin ýene diýmegem mümkin aý garaz aýdymyň içinde owadan sözler kän başgada iş eýdip bul aýdymda nähili üýtgeşik zat boldy aslynda bul aýdymy Arsy bilen o şeýle üýşügräk aýdylmaly edilen aýdym bolyn. Men heňini ýazamda men öz sesimi şotaýda prpes. Amerikanyň teke bazaryna hoş geldiňiz. Bu bazarda hemme zat bar güllerden başlap başga zatlara çenli. Meň özüm gülä ýören aýlanaly. Yes.
A buram neme bu gün bu gün nemedir oglan da. Oh, fanatymyzam gelýär şuny ýaly Amerikada bilýäň özüň. Elgi fanatlar. You're welcome. Thank you. We'll see you again. Hudaý saklasyn ya adamlardan. Şu ara belli bolsaň hiç ýerde gün Ýaman ýokdar. kyn o. wapse.
Yakup. Eneler günüň gutly bolsun. Ene däl men intäk atak Dur, diýip. dur, Yok yok yok. Bazaryň ortasynda elim tutup otyr bir zada ýalňyş öýtýän muňa. Yok sen, sen hem azık enelik etmediň bana. Dur. Bazar Sietlde Pike Place ady. Şu bazarda häzir şu taýdan balyk satyn alsaňyz, balygy şou edip berýärler, zyňýarlar bir-biriniň üstüne zat. Gaty meşhur TikTokda-da bilinýän bir ýer. Sveži kopçonylar, balyklar göni görkez. Her hil balyklar bar. Ýöne bu gün ejeler güni bolany üçin biz häzir ejelerimize gül alýas. Ejelerimize-de däl-de aýallarymyza intä gül almakçy. E bäri bar-a, jygyllyk ýaly-ow bilýäňmi Ýakup? Ama Atarız. seyit göremeli.
Gön yorap bolanok. Şey edip mi? Günde açyk ştaýy dişimizi ýalak. Seattle-yň bazary güller bar, buket edip alyp sat neme edip bilýäňiz? Öň tal kuskada guma bolan bazarda aylanýardy. Son ýaly primerno şol görem bir teklek Öyle. geçip barýarlar adamlar. Özüm bar ya, Katar ve çoğut iyisi var. Balığın iyisi var ya, portap kan kap verenler de. Ne adamlar gırın dıkın görübilýäňiz bir topar moreprodukty. Hemme zatlardan bar. Amerikany görersiňiz bärde, başga milletleri görersiňiz, güllerden. Bal ine öz önümlerini alyp satýarlar, ballar şu taýda. Bular näme? Ha. Bärde de birik influencer bar. Galdyryp goýbereliň influencere kömek edeliň Monaz vlog. Üç taýda näme ylalaşmam bolýandyrla ýa şunça ber plança ber ýa türkmençilik edip. Garazara şu taýda meselem lokal adamlar ýa ýerli adamlar özüniň produktlaryny şu taýda gelip satýarlar. Ýa meselem diýe seniň özüň bir fermaň bar ýa-da şoňa meňzeş bir zatlaryň bar. Özüň bir produkt çykarýan bolsaň. Şu bazara gelip goýubilýän zatlaryňy, ýöne aýlyk näçä berip goýup bolýarlar ony bilemok. Bärde ýöne öz arendasy hem gymmatrakdyr, sebäbi gaty bilinýän ýer, turistler hem kän gelýär, şonuň üçin gymmatrak bolup biler. Ýöne teke bazardan kän gowy däl eken, produktlary-da teke bazara baraňda ysy gelip dur, swezje bolup dur. Bärde bir hili kän porsujy ysy bar, balygyň ysy bar bir hili. Hawa.
Aýna üýtgeşik ýerem däl adamlar ýagny şeýdip görkez aýna tegine adam ýokardan şeýdip görkez. Üýtgeşik bir zadam ýok ýöne bärde. Of sorry sorry sorry çykar aýakdaky. Eşikler Türkmenistanda şeýle geýip görýärdiň aştaýda ejeň aýtýar ha geýç taýda näme diýip zordan geýdirýär ha. Hawa. Şoň ýaly edip. Ine owadan ullakan güller tülpanlar bar.
Alyp berjek dälmi? Alal haýsyny aljaksaň?
Şumy? Öňki kiçijik ýaý bular, ulysy ýokmy?
Maňa alyp berjekdäm. Sen haýsy isleýäň?
Sen şu bedräni alyp gidäýsene öýüňe. Şundan alyp beräý. Iýersiňmi näme sen? Eý, karoçi, wideo şeýleräk, üýtgeşik bir zat ýok bärde-de.
Ejeler günüňiz gutly bolsun. Hawa, ejeler günüňiz gutly bolsun. Görüşýänçäk, sag boluň.
Mähriban ejelerimiz, sizi tüýs ýürekden bu günüňiz bilen gutlaýarys. Sebäbi siz bolmasaňyz bizem bolmazdyk. Siz bu güllerden has ulusyny hak etýäňiz. Bizi güldürip bilseňiz şu gül alýaňyz.